Ɛyɛ kuro a ɛwɔ Eastern Region, Kebbi Awenease tɔwrɛnkyɛm bi asi wɔ hɔnom. Ɛyɛ akwadaa a wadi 14 years na papa bi tumi ne no ada ama akwadaa no awu. Akwadaa no awu awia ketee pa no a ɔne akwadaa no yɛɛ saa no, polisfoɔ nsa aka no. Doctors foɔ no nso bɔɔ wɔn ho mmɔden, akwadaa no antumi anyɛ teasefoɔ.
Abusua, in fact, m'ani atwa saa video wei so no na mesɛ wɛ let me share with atiefoɔ me ne atiefoɔ nhyɛ yɛ thought anaase yɛ views on this particular video. It, it, it, it, it, it's very sad. Infact ɛyɛ very very very very sad situation ɛha o ɛha paa na nneɛma bi yɛ ɛkɔ so wɔ Ghana no ɛnyɛ o nneɛma bi yɛ ɛkɔ so wɔ Ghana no abusua ɛnyɛ koraa aho sɛ papa panin mua panin toto wei ni ɛfrɛ wɔn panin panin panin bɔne ɔhyɛ kakii pie to no ebi ni o. Ɛhɛn, nnipa bi sɛ ne yɛfrɛ wɔn sɛ panin bɔne a wɔhyɛ kaki ɔhyɛ kaki pieto yes yɛn ne mu bi ne yɛ panin bɔne a ɔhyɛ kaki pieto no a yɛka wɔn ho asɛm no ahu yɛsɛ ade no sii wɔ akyem hɔ baabi kibi hɔ baabi na saa nkwase asɛm wei ɛsii e, e, e, yɛ o na wahwɛ Nyame anim paa asina obi ba 14 years abaayewa asina ne sɛ ama akwadaa no awu ama akɔdi akwadaa 14 years adi ne paa ma ne twɛ nyinaa paapae adɔktafoɔ yi gyinaa so yɛ bia yɛ bia yɛ bia yɛ bia yɛ nea ɔsɛ ɔmo yɛ bia anyɛ yie na akwadaa no de awu Wahu? This is very sad. Ɛyɛ very very sad. Na ɛyɛ issue a yɛn mu bi no ɛha me me ɛha me because I'm a parent. Ɛna me nso unfortunately nso me mma koraa yɛ mmaa. Wohu me mma mmaa mmienu no a mo ho fɛfɛfɛfɛfɛ. Wahu? Baako koraa wɔ 15 years. Na mo mo motumi tena Ghana yɛ anyamberasɛm di bɔne sei ɛhwɛ Nyankopɔn anim paa yɛ bɔne sei wowie a na asan akɔgyina asɔre dan mu ahun ahun sɛ yɛka sɛ asɔre asɔre no a mode te Ghana bebree nkwase asɛm na wɔde asɔre no di o wɔn kɔ asɔre no kɛkɛ nkwase asɛm nko a na sɛbe wowo paa te Ghana paa kwasie da drɛse sɛ wakɔ asɔre akɔtena asɔre dan mu ewie kɔdi obi babaa kɔ paapae no ma akwadaa no wu sɛdeɛ nti Ɛnte sɛ bio, ɛtwa sa wɔ Ghana hɔ. Ɛnyɛ wiase a ɛwoi Ghana ɛnɛ ma yɛ abuabuabuabuabu. Sɛbi wɔn a wɔturu mu kwan tententen a yɛpɛ kɔte akɛseɛ ne kɔte tenten awurawura no ɛnenam hɔ o. Mmaa no koraa nyɛ difoɔ wɔ Ghana hɔ. Mmaa nyɛ difoɔ wɔ Ghana hɔ. Na sɛbi akwadaa ketewa 14 years ɛna wokɔ wura pu no akɔdi no ara ma akwadaa no afa mu awu. Ɛyɛ awerɛho but wei no wobɛhwɛ bɛhwɛ bɛhwɛ bɛhwɛ Ghana wei yɛse police akyere no so eh, ɛbɛkɔsi deɛ Ghana police asɛm eh, Ghana court asɛm kɔbra kɔbra kɔbra ɛnɛ wɔkyena kɔ court wɔn didi saa koraa ne case no na nyɛ Ghana na obi ako MP mu a mfie duo ne akyire ni yɛntumi ni asɛm no akoa no yɛse yɛfrɛ no sɛzi dɔndɔn sɛzi deɛn deɛn ɔda mu no Nti Ghana deɛ wei yɛ wei a yɛsi akyere no so ɛbɛtɔ mu na nkosi hwee ɛnyɛ ɛyɛ subanbɔne ate wei wobɛkɔ mu papa pa ne mu wobɛkɔ mu koraa so wɔsan wɔ yere o wagya ne yere twɛ no ato hɔ ɛne wakɔ akɔdi obi ba akwara 14 years ɛnyɛ sɛ akwara ne akwara bɔne bi a wobɛka sɛ yɛwɔ nkwara bi a ɔmyɛ nkwara bɔne bi kora mpo a wakɔyɛ yɛ wei dɛ woawurapu no ankasa na wadi akwadaa fourteen years ɛho akyem hɔ line nkwasi asɛm saa no deɛ ne sɛn saa ki ki bi osi he hɔ baabi no akoe wɔ gyimi paa wɔayɛ lɔki sɛ eh, eh, ghana na ɔde bɛtena hwɛ wontumi nfa saa mma buroni kurom o buroni kurom buroni kurom yɛmfa minus yɛmfa minus yɛni nkwadaa wɔ buroni kurom Yɛbɛ yɛbɛ gyelo life na Asia ha koraa deɛ wonnim Asia ha ɛdeɛ wɔn mmra ne sɛ yɛnfa nkwalaa ne yɛn repu mmaa you can not you dare not yɛn repu mmaa ɛna yɛnfa nkwalaa aha ne deɛ woyɛ saa ne yɛ yɛkyerɛw sɛ koa wɔn bɛ hange to death aha deɛ wɔn deɛ no no wofa kwalaa anaasɛ worepu ɔbaa ɛna ɔyɛ aberewa koraa na ɔkɔ repu no a you be hanged to death asia mmara no no wode bisa obi a ɔte asia ha sɛ ɔwɔ china o sɛ ɔwɔ he bisa no ɔbɛka kyerɛ wo aha yɛmfa nkwalaa o mmerewa koraa no wontumi nrepu panin rape is not allowed here rape ɛyɛ serious crime ɛwɔ ha na kampɛ sɛ wakɔdi akwalaa Ɛmɛ ya wei Ghana mmara no yɛ too soft wobɛhu ara na ɔnenam mu ara no yɛgye de yɛakyere no yi yɛde no bɛkɔ kɔɔto saa wabɛhu no afei yɛgyaa no na wafa ne ho adi ɛmɛ ya pa mehu bi deɛ yi na wei me me babaa yi ne wakɔdi ne sɛ yi a nka menim nea mɛyɛ gye me fi wɔn ho ka bɛhu kwan a mede wɔbɛfa so adɛn nnipa no bia gye me saa yɛa ne yɛka sɛ kɔɔ bibini ne gye me yɛ bibini ne gye me yɛ nkwaseasɛm kutoo na ɛhyɛ bibifoɔ tiri mu wɔwɔ yere wɔnni ne yere no twɛ no ɔpɛ ɛtwɛ nso adi atwɛ no nyɛ nnɛ wabu abɔnten so ɔnkɔ nkɔfo na ɛmu mu no akwara ketewa no bɛkɔ akɔdi no foolish mind paa koa wei wakwaseɛ mpa ni paa wode ɔmfa sa ntena sɛ ghana hɔ na ɔbɛtena na wei aburokyerɛ anko bɛtumi ayɛ saa kɛyɛ kun koraa hyɛ Sɛ waba Asia bɛ wurepuo bi akɔfa man no wɔ Asia. Asia ha deɛ masa woba woba ha no wahwɛ wakita akwate mu yie o. Haa wopɛ twa di a masa ɛne agye keka wɔn nsɛm yie. Na sɛ wokɔ wurepuo bi anaasɛ kɔfa akwala wɔ Asia. Wɔn na wɔbɛhange wo koraa kun sɛ sɛ yɛabɔ otu ato atwene baabi. Yɛnyɛ saa wɔ Buroni kuro mu. Yɛ yɛnsesa yɛ suban. Ɛnyɛ mehu saa story wei I, I, I just felt so bad about it sɛ a ah, ɛde ankwase asɛm ni ɛnɛ mmere yi amma abu amma nyɛ nna me se Ghana hwɛ mmaa agugu hɔ bebrebe a wɔpɛ mmarima mmaa no bi koraa no kɔtekɔm na ɛku wɔn Eh, obi ɛka eh, yɛ ɔno ne twɛ yi kora kɔteɛ fo a mu kora mfie bɛɛ neɛ wɔhɔ ni a ɔno no ɔpɛ bia didindenden kwaseɛ mpa ni wo nkɔnkɔfa saa nnipa no ha sɛ sɛ ne kwasi sɛ sɛ kɔteɛ so so egu na ha mu nyɛ asɛm ketewa na de akɔ si na akwara ketekete wei fourteen years a aku no apapa akwara yi atwa ama akwara na awu aboa fun wei me se sɛ me ba pa nka kɔ nka me ne no mmienu deɛ ne nka gye sɛ me nso ɔde me tum bi wagye me paa yɛwɔ nipa bi ne mu wɔ hɔ a wahu wɔn suban ara no no Nkwalaadie nkwalaadie nkutoo yɛwɔ nkorɔfoɔ bebree ɛwɔ ha wɔn suban aa no no there are many many many many many papafoɔ bi a wɔn ɛwɔ hɔ a wɔn deɛ wɔn ayɛ wɔn ho nkwakora bɔne ɛhɛn nkwakora bɔne a wɔn hyɛ kakii piatofoɔ no wɔn dɔɔso wɔ Ghana kuro no mu ne Africa. Ah wɔn deɛ wɔn mpɛ mpanimfoɔ twɛ o. Hɛn wɔn mpɛ mpanimfoɔ twɛ. Gye nkwadaa ntɔtɔ fie wɔn yɛ fiefie wɔn ne yɛ wire pom ne yɛ di nkwadaa. Wobɛte papa panin mu oh nkwadaa ne deɛ ɔfa wɔn ayɛ dɛ paa eh wofa wɔn a wotumi ne wopɛ blood eh, fresh blood a na wafa nkwadaa na de ade. Mese afuo mu ha na ade saa nkwasi ade ne bɛte. I'm telling you. Afuo mu hɔ ara na ade wobɛ wobɛyɛ saa ade no. Hwɛ Boroni kuro mu. Hmm. Wobɛtumi abɛgyina Boroni kuro mu sɛ mabɛwere po akwala. Aha Boroni kuro mu deɛ mmara ne protɛte ɛfɛ ne sɛ women and children o. Aha nti Boroni kuro mu deɛ yɛnyɛ were po sɛm wɔ Boroni kuro mu. Na wo ye wiɛ, wo be gyina be gyina bro ne kuro mu sɛ ma were pua wɔ a a akwalaa. Na akwalaa fɔɔten wa kɔ di akwalaa fɔɔten ama ne kyɛ nyina apa apa ama na wu. Wo deɛ fa saa bra bro ne kuro mu ka be hu. Yɛ nyɛ saa bro ne kuro mu ate. Ate. Panifoɔ bi ahyɛ wɔn ho bɔne ankasa ankasa ankasa no nkwasi asɛm nkoa na wɔn di wɔ Africa. Africa nkoa na abɛte yɛ rape akwalaa, yɛ rape ɔbaa. Bro ne kuro mu yɛ nyɛ saa. Hwɛ aha yi paa masa. Hwɛ sɛnea aborɔfo paa wɔn dressing teɛ. Wei yɛ asamma ɛbɛba yi masa. Yɛsrɛ mu gugu hɔ saa yɛn ho nyinaa gugugugu hɔ. Yɛsrɛ mu no adeade. Yɛn ho gugu hɔ o. But obiara ni hɔ ni hɔ ni hɔ ni hɔ a sɛbi o. Yɛfrɛ ne sɛn. Ɔbɛka sɛ ebi a ɔkɔ akɔ rape obi anaasɛ sɛn. Buroni krom yɛ rape obi nti ne ne ho gu hɔ. ne pant no, wɔn no pant pant na ayi bi na hyehyɛhyɛ wɔn. But you dare not, you cannot rape her. Yɛn kura yɛ tikyafoɔ a ɛkyerɛ adeɛ no deɛ, yɛ ana ɛha dwene. Nkwadaa yi, ntadeɛ short short short skirt paa ne mo na adeɛ wɔn de ba class. Ɔba kura bi wɔ ɔnhyɛ pant kura mpo, na ase ne twɛ bɔ ne to sei. Ɛnso, wɔde abɛtena tikya wo serɛ so. Na akwadaa ketewa no, wɔbɛtena wo serɛ so na ɔfefe w'ano n'ade, na ɔsosɔsosɔ mu. Nkwadaa abɔnesɛm a wɔ aborɔfo mma mu nyɛ asɛm ketewa o. nso ɛno no wo se ae akwadaa no abɛtena me so anaasɛ akwadaa no na aba bɛtena me so anaa akwadaa no na abɛfe ma no anaasɛ akwadaa no na abɛhage me nti no me ɛneɛ wɔte me so na wɔnhyɛ pant anaasɛ fan da ho no deɛ mede awura ne pant nkyɛn anaasɛ mede afa ne to nka wo ankasa nka bɛtew do yi abo afu hwɛ buroni kuro mu deɛ masa you dare not yɛnni nkwadaa o Ahaa me sɛ aberewa kyɛ koraa wamma kwan a you cannot rape adeɛ a yɛfrɛ no rape ɛnni broni books mu adeɛ a yɛfrɛ no sɛ yɛ rape obi adeɛ a yɛse yɛakwa nkwadaa noo yɛnsesa mo saa mpanibɔne no a mahyehyɛ kakra pie to ne na nenam Africa ne Ghana hɔ monyɛ careful paa monsesa mo suban ɛna wo nso woyɛ saa de no bi agyae ɛmma nyɛ nna ɛnɛ twa bui Wagyimi paa sɛ wobɛkɔ di akwadaa na yɛakɔ gyeli ahu wei sɛ yɛakyere ni ghana deɛ hɔ mmra no yɛfo nti yɛbɛyɛ no saa kɔbra kɔbra kɔɔto saa no yɛagyaa no na nte saa nka ha no baabi a aha kora deɛ bɛbɔ otu aku wo dɛ bra ahyia bɛyɛ saa nkwaseade no abusua baba baba mewura hɔ paa mewura hɔ Ɛyɛ me wura kɔ paa. Kwasea wo kɔdi akwadaa saa deɛ wɛ wɛ wɛ wɛ wadi ni. Ɛtwa yɛ nna wɔ Ghana. Moayɛ mo ho abofoɔ papa mpanyinfoɔ a mohyɛ kɛ kɛ kakii pia to na nsɛmɔne nkutoo. Yɛ me me ba baa na ade no kɔ ɔde saa ade no kɔ nso a ma bɔ tae wɔ w'ani paa ma wɔ.